Ok, Mark, għanna lil Ġanni fuq il-linja tiegħi. Mela, fuq tal-kwarantina. Eh, Ġanni, nsellimlek l-ewwel net. Le, tajjeb, Mark. Ħa nispjegalhom daqsxejn qed tissem' ħafna di tal-kwarantina, l-idea hi li tagħmel self-quarantine, għal qegħdtuha intom stess, hux hekk, Professur? Jiġifieri l-idea li jekk inti tkun ġej minn pajjiż li huwa affettwat, eh, tagħlaq lilek innifsek id-dar, tagħmel self-quarantine biex jekk għandek xi ħaġa ma tifrixhiex. Ġanni għadu kif wasal mill-Italja, kont skiing hu, Ġanni? Hekk hu. U Insomma, skiing, ma kienx hemm problema, ma kienx hemm il-virus fl-iskiing jew? Le, aħna fil-realtà fejn konna skiing qatt konna qegħdin Milan, konna barra minn Milan, imma peress li ġejna mill-airport ta' Bergamo, Zipo ssuġġerow li isma' dawk il-ġimagħtejn kwarantina aħjar tagħmluhom. U jiena ddeċidejt li nagħmilhom. Fhimni, fuq l-ajruplan konna xi minn 150 ruħ, ma nafx kemm minn dawk in-nies kollha ħa jagħmluha. Imma jiena almenu nħossni l-kuxjenza jkun clear illi jekk jien għandi xi kollegi xogħol jew xi ħbieb tiegħi li ħa nintefgħa magħhom illi jekk jien għal ħares qatt għandi l-virus almenu ma nxerridhiex ara qiegħda ħa nagħmel dawn il-għaxart ijiem, ġimagħtejn kwarantina biex almenu ma mmurx l-infern fuq din. Iddeċidejtha inti jiġifieri? Iva, iva, le, le, I mean huma ssuġġerewlna ħadd ma qallilna bil-fors.

Iva, iva, anke ma' min konna, ma' min konna l-familja tagħhom ħa jagħmluha wkoll. U hemm waħda minnhom teacher, jiġifieri ħa jkollha tieħu ġimgħa day off u tagħmel il-homework mid-dar eċċetera eċċetera imma iżjed safe hekk le? Iddeċidejt x'se tkun qed tagħmel f'dal-ġimgħatejn? Se tagħmel xi ħaġa? Jew kif se jasal l-ikel għandkom pereżempju għax ma. L-ikel irranġajna għax tara hawn il-kuġin tiegħi joqgħod hawn b'hekk ma jmurlix xi nidek jew jitlaq jilgħab il-lift. Jien naħdem jien fortatament nista' naħdem mid-dar. Jiġifieri ħafna affarijiet il-meetings nagħmluhom bl-Skype u ċertu quotations hekk nagħmilhom id-dar. Eventwalment għaxart ijiem oħra, ġimagħtej oħra, nispera li kollox ikun all right u nerġa' nidħol naħdem kif suppost mill-uffiċċju. Ġifieri biex nagħmluha ċara ħalli nikkonkludi, inti m'intix qed tħoss is-sintomi, mhux hekk? Inti mhux qed tħoss. Le xejn xejn xejn xejn, all right. Inti qed tagħmilha biex qalli jista' jkun għandek xi ħaġa, però għandek concern u nixtieq illi tkun mistoqsija l-Professur. Kien hemm dan nies kollha turisti fuq l-ajruplan? Eżatt. U dawn jiġru barra minn din. Aħna konna 150 ruħ fuq l-ajruplan, jien naf biżgur, ejja ngħidu, naf biżgur għaxra minna ħa nagħmlu l-kwarantina. Il-140 l-oħra, hemm ħafna minnhom kienu Taljani, hemm turisti, nies li probabbli jaħdmu Malta. Ma ħa jagħmluha jew le? Għax jekk jiena, jiena nerġa' ngħid, ħa nagħmilha. Għax sempliċi raġuni li għandi rispett lejn il-kollegi tiegħi biex Alla ħa jisqalni jekk għandi xi ħaġa, ma nkunx jiena li tajthulhom. Imma la m'hemmx, la m'hemm, la ħadd ma mponiha bilfors, isma' guys, ħa tmur id-dar, kuljum trid iċċempilli kull nofs siegħa biex tgħidli qiegħed hemm. Ħa jwieġbu. Okej, Ġanni, nirringrazzjawk u nawgurawlek li Li ma jkun xejn dan imma nammirak illi ħadd id-deċiżjoni. U inti self-employed, jiġifieri mhux frankajt għal biċċa xogħol. Le, ma frankajt xejn. Ma frankajt xejn. Il-mara diġà qatlu biex ibajdu d-dar. Awguri Ġanni, lejl it-tajjeb. Awguri Ġanni, l-mara u lit-tifla. Mela, qed jgħidha l-oħrajn, l-oħrajn. Dawk jiġru barra, li xi kwarantina hi għaj. Mela, aħna il-kwarantina qiegħda kulħadd, tajjeb, eh. jiġifieri dawn fuq l-airlines fiex ħin ikun qegħdin jitlu l-ajruplan xi turisti huwa diffiċli titilħaqhom. Qed ikun hemm l-announcement ta' għaliex qed issir din il-kwarantina u qegħdin inħeġġu anka turisti li qegħdin jiġu biex propju joqogħdu kwarantina wkoll. Iġi inti tippretendi xi ħadd jiġi ġimgħa holiday. Mela. U jagħmel ġimgħa ta' ġol. Le nifmu li din, le din nifmu di situazzjoni eh, tajjeb. Mela però tittifhem ukoll li din tista' tintuża wkoll bħala deterrent tajjeb. Aħna eh. din ehm, il-press release li ħriġna minna ħatana ehm, qiegħda tiċċirkula anka ehm, fuq ġurnali mm. Taljani u kollox. Ġifi huma qed jifmu s-sitwazzjoni ta' Malta kemm aħna qegħdin nipproteġu lil pubbliku tagħna. Għaliex tajjeb nifmu li kif edna qabel hi ma tittieħedx minn persuna għall-oħra waqt li inti m'għandekx sintomi, Però tista' tittieħed fix-xhien ikollok l-ewwel bidu tas-sintomi. Allura aħna rridu f'dis-stadju li qegħdin fiha bħalissa innaqqsu kemm jista' jkun ir-riskju li jkollok xi ħadd li kien espost li huwa x'ħin beda bis-sintomi kien pereżempju f'grupp ta' nies. U dak huwa l-għan kollu. Tikkunsidraw li tagħmlu multi pereżempju għal min imbagħad ma jobdix? pereżempju f'iżolament jew. Bħalissa qegħdin naraw x'kunsiderazzjonijiet aħna għandna nieħdu biex inkomplu nsaħħu l-protezzjoni tal-poplu Malti bħala. U l-ħaddiema li qed ikollhom ma jmurux ix-xogħol. Dawk se toħduhulhom mis-sick leave intom jew se tagħmlu? Il-PSMC li hija l-kodiċi li tapplika għan-nies li jaħdmu fis-settur pubbliku tagħti wkoll li jiena fl-uffiċċju tiegħi bħala Superintendent tas-Saħħa Pubblika nista' nagħti l-quarantine li hemm bżonn lin-nies, jiġifieri dan ikun qisu leave addizzjonali bil-ħlas. U anke l-Uffiċċju ta' Gvern Ċentrali ħareġ ukoll ċirkolari kif għandha ssir din l-applikazzjoni. Jiġifieri, intom se tagħtu leave lil min pereżempju laħaq siefer u ġie u bilfors kellu jagħmilha? Eżatti, dawk in-nies ma kinux jafu, allura huma siefru, Ġanni, eżatt, però semma li l-mara tiegħu kienet miegħu u hija teacher taħdem mal-Gvern, nimmaġina, allura, tista' tapplika. Issa interessanti, minn min jaħdem mal-privat, ċi Infatti minn jaħdem mal-privat aħna qed Għax hemm il-unions iridu jintaqgħu magħkom malaj, xi ħaġa hekk insomma din ġenerali workers union hemm. Iva, infatti għandna laqgħat il-ġimgħa d-dieħla anke mal-employers. Seħduhom sick leave daw xi. Fejn aħna qed ninkoraġġuhom li inti għandek is-social corporate responsibility wkoll tal-kumpaniji fejn jistgħu jgħinu wkoll lil dawn in-nies dan kollu madankollu huwa. Insomma, l-owners qed jgħidu Jieħu jidħol il-gvern għalihom da, mhux joħorġuhom huma hekk qed jgħidu. Ranna l-laqgħa li naraw fejn naslu. Imma se tgħidilhom għalmenu n-nies illi mhux se jieħduhom mis-sick leave tagħhom. Mela. Hemm min laqqas għandu 15-il ġurnata sick leave ma fadallux. Eżatt. Infatti hemm tal-gvern li inti Le, all right, mhux tal-gvern, tal-privat. Fuq tal-privat. Għax tal-privat qed iċemplu. Tal-privat aħna għandna laqgħa biex naraw fejn nistgħu naslu biex ngħinu lil dawn.